Dawtmi nulepa u le nau hna, The Hakha Times nih Laihol thawngchimnak in nan kut kan i tlaih hna. Tutan thawng ka rak chim dingmi cu Hluttaw Speaker Pu Zo Bawi nih mizapi sinah kumthar biacahnak a chim. Atulio Chin ramkulh Hluttaw Speaker le Chin ramkulh NLD party chairman a simi Pu Zo Bawi nih Tahaka Times in mizapi sinah kumthar biacahnak a chim. Pakhatnak ah atulio vawleipi a cul i Chinram tiang a phanmi COVID-19 hi biatak tein kan i ralrin a herh. Ngandamnak, Zung nih zulhphung an sermi zong pumpak nih siseh, chungkhar cio nih siseh felfai tein zulh khawh i zuam cio hna usih. Pahnihnak ah kanpi Dawng San Suu Kyi nih hi tluk in Chinram hi a kan hnakkar tanh pek i lamsul, mei fimcawnnak le ṭhanchonak a phunphun a kan pepek bantukin mizapi zong nih a ra laimi cozah thar ah lungrual tein ṭhangrual hna usih law rianṭuanṭi hna usih. Pathumnak ah an aldi cozah thar ah party le palai soisel si loin ruahnak kha i cheuhnak in mizapi nih kan bawm u law tangrual usih. Cun cu lawnglawng ah ramkulh dang le ramṭhen dang kan tluk khawh hna lai tiah The Hakha Times in mizapi sinah biacahnak a chim. Cun NLD cozah thar ah remdaihnak thawnghnih tluriat phunghram remhnak le a dikfelmi federal ramkomh kan ser khawh nakhnga mizapi he lungrual tein ṭangrual usih ti zong a chim fawn. A ra laimi Chin ramkulh Chief Minister caah an saduhthahnak Chin Zatlangpu pahra nih cithen an chuah. A ra laimi cozah thar i Chin ramkulh Chief Minister caah an saduhthahnak cu ramkhel le raltuknak lei, ukhruainak lei le ṭhanchonak lei ah theihkonak a ngei cangmi nizapi aiawhtu palai rian pek dingin Chin zatlang phu pahra nih thawngnih kum kul le December ni kul le nirat ah khan cathanh an rak chuah. Cathan an chuahmi palinak ah a rauhhlan ah a ser dingmi awi thumnak Chin ramkulh hluttaw caan Chin ramkulh cozah chief minister rian peknak ah Chin ramkulh dihlak ah tlukrual tein a ṭuan khomi caan saupi a nguhmi ṭhanchonak a hmu khotu ramdaihnak lei Humhimnak le upadi ningin rianṭuannak ah mizapi le ral lei a zohfel khotu mah pumpak miaknak caah rian a ṭuanmi si loin mizapi caah ruahnak lungthin he mizei phu paoh he a ṭhatnak lei in aa chawmbia khotu cozah rianṭuan chungah minchiatnak a ngei lomi peng le tlang Thleidannak ngei buin chawnbiak a hmang lomi hi bantuk a tlinh nih mizapi aiawhtu lawng thim in rian kan pek piak u tiah kan i nawl hna tiah an thanh. Chin ramkulh hi ram chungah a sifak bik dirhmun kanpirnak Awi hnihnak phurtu caan ah ziknawh eihmuar a sang bik a sinak ramkulh budget ṭhenphawt tikah Aa tlukrual lomi ruangah mizapi lungtlinlonak le cozah gender ṭhemphuat tikah aa tlukrual lomi thawng a lengmi hi cozah lutlai nih tuaktan thiam lo ruangah a si. A ra laimi cozah lutlai ahcun a cunglei palinak i langhtermi hi aa tlakmi lawng rian kan pekpiak cang u tiah Chin zatlang phu nih kan duhnak cathanh kan chuah tiah cathanh panganak ah an langhter chih. Cathanh a chuahtu phu hna cu Khawmyi Youth Association, Khawmyi Youth Association Yangkung, Task Ice Organization, Babok Organization, Tangzalet Youth Organization, Chu Women's Organization, Matu Social Development Organization, Center Chin Youth Organization Mindat, Chin Youth Organization le Chin MATA hna an si. Hi cathanh ning he aa tlak bikmi cu atu lio cozah chimphuannak nawlngeitu sipin le electric minister Pu Su Ṭhai hi a si tiah mi tamdeuh nih zumh a si. Miss Universe member ah Hakha aiawhtu Tuza Wun Lwe nih teinak luchin a hmuh. Thawngthai kum kul December na sawmthum na khai Yangkung ramṭhen ah tuanmi thawngthai kum kul kum aiawhtu member Miss Universe zumnak ah Hakha aiawh in aa zummi Tuza Wunlun nih teinak luchin a co tiah kan theih. Kum kul le kum hnih lawng a simi Tuza Wunlun cu Hakha aiawh in aa zuam i Miss Universe Myanmar teinak luchin lengah title laksawng ah Miss Hearty Skin, Miss Portuguese, Miss Dance Day Best Evening Gown zong a hmuh hna i title laksawng ṭha bik a hmutu zong a si fun. Amah hi vawleicung Miss zuamnak Miss Universe zong ah aa zuam ṭhan rih lai. Hi Miss Universe Myanmar hi thonghnih hleithum kum ah an rak thawk i

Daihnak a si. August sawm sarih le voi thumnak Myanmar rampi luatnak ni Hakha ah sakmi luatnak lungphun honnak an tuah. Hakha ah tangka million sawmruk dih in sakmi luatnak lungphun cu August sawm sarih le voi thumnak Myanmar rampi luatnak ni ah honnak an tuah tiah kan theih. Hi luatnak lungphun hi tangka million sawmruk leng dih in an sakmi a si i a sanpe sawmsarih le panga le a kope hleili a si. Hakha thar Kusalobo ah an sakmi a si. Hi lungphun saknak in khua ṭhanchonak ah a harhmi ngandamnak, fimcawnnak le lamsul lei ah tangka hi hmang doh ding a si tiah a chimmi zong an um. Luatnak lungphun hi a biapi taktakmi a si. A ruang cu kanmah Chinmi he, tlangcungmi he, Kawlmi he kan dihlak in thisen le thlanti he kan dohmi luatnak phallonak lungphun a si caah a si tiah Chin ramkulh cozah chimphuannak nung ngeitu sipin le electric minister Pu Su That nih The Hakha Times ah a rak chim bal. Cun Minister Pu Su That nih hi saknak ding tangka hi sipin budget chung ah telh in kan hmuhmi a si. Hakha khua ah kan hmuhmi budget le pangpar dum caah kan telh. Hi luatnak lungphun zong hi luatnak nih Pi Ṭhang Su nih ti bantuk caan hmannak ah a harh. Hihi a hlan tein telmi budget zong a si lo. Thonghnih le kua thonghnih kum kul tangka kum ah luatnak lungphun hi sak a harh ko. Kan sak lai. Pangpar dum le luatnak lungphun caah a hleivawngmi tangka khon in a harnak ah hman ding. Tangka million sawmnga in sak a si lai. Cun pangpar cinnak dingin kan halmi budget 11.6 million a um. A dihlak ah 61.6 million a um. Midang nih an hmuhning zong aa dang cio tiah Thonghnih Kumkul July thla ah RFA ah a rak chim cang. Chinang Kul Sipin Thonghnih le Kwa Thonghnih Kumkul Tangka Kum GRF nawlpekmi Mi lian, sawm nga le thanghnih hleikua thanghnih kum kul tangka kum, nawlpekmi tangka 11.6 million a dihlak ah 61.6 million diin an sakmi lungphun a si. Hihi thanghnih kum kul July thla nikhat ah sakhram an rak thok i Chief Minister Salai Lian Lui nih in lungkil a rak chiahmi a si tiah kan theih. Tidin peng Tuithang khua January ni kua tiang lockdown an chiah. Tidin peng Tuithang khua ah COVID-19 zawtnak a ngeimi a bubu in an hmuh hna caah December ni kul le ni sarih in January ni kua tiang lockdown an chiah tiah Chin ramkulh ngandamnak zung nih cathanh a chuah. Cathanh an chuah ning ah Tuithang khua ahhin mizaw a bubu in hmuh an si pinah anmah he aa pehtlaimi tampi an um caah Tuithang khuami ahohmanh inn leng chuah lo ding, a lengleimi Tuithang khua chungah luh hrimhrim lo ding, hi phung a zul lomi cu upadi ningin dantat an si lai. Hi lockdown hi thil sining zoh chungin a har ahcun nawl asiloah cathanh zong kan chuah ṭhan te lai tiah Chinram Kulh Ngandamnak Zung lutlai Dr. Aung Nui San minthut in cathanh an chuah. Thantlang ah COVID-19 mizaw minung hmuh ṭhan an si caah zulhphung rengh deuh an tim. Thonghne kumkhat le kumkhat January ni hnih Thantlang ah COVID-19 mizaw minung pahnih hmuh ṭhan an si caah January nali thawk in zulhphung an ranh chinchin cang lai tiah ṭuanvo ngeitu sinin kan theih. Atu hi Mandalay in a rak tlungmi minung pahnih sinin COVID-19 zawtnak hmuh ṭhan an si caah January nali thawk in khuachung ah mask aa hup lomi chekhram an thawk cang lai. Khualak ah mask aa hup lomi cu COVID-19 phungning bantukin dantat an si lai. Cun dawr ngeitu asiloah dawr ngaktu nih mask an i hup lo ahcun dawr kan kharter hna lai tiah Thantlang number one sang khuabawi Pu Van Thlir nih The Hakha Times ah a chim. Thantlang ah hin Malaysia in a rak tlungmi pakhat sinah Zawtnak hmu a rak si bal i Hakha Sein in an rak tlawp hnuah a chuak ṭhan cang. Atu hi mizaw pahnih hmuh ṭhan an si i Thantlang Sein ah thlawp an si. Atu lio Thantlang ah COVID-19 he pehtlai in mu lunglei lung ah quarantine chiahmi minung paruk an um rih tiah kan theih. Tutan Dhaka Times Lah holh thawngchimnak cu hi vial in ka ngol rih lai a zohtu le a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ni Hlawn Sung ka si.